kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za Ndi phalaphala ita kha ri ṱutshele zwiito zwa u tambudza nṋe ndi pfi vho ṋengudza itani calvin sa lushaka ndi tenda uri roṱhe ri vho zwi ḓivha nahone ri dziṱhanzi dza u tambudzana na mabulayo oṱhe a na khou itea ḓuvha na ḓuvha kha vhupo hashu o livhiswa kha vhanna vhafumakadzi na vhana vhashu sa real man foundation ri khou ita bembela ri tshi ri maafrika tshipembe kha ri takuwe ri ime nga milenzhe ri farane zwanḓa ri wane thandululo kha buka ḽe ḽa sedzana na riṋe ḽa gender based violence and femicide ngauri zwi vho tonga nḓowelo ri tshi vuwa nga matsheloni ri sa pfupfi mufumakadzi o vhulawa nga ngei ri ḓo vha ri khou pfa nga ha ṅwana o tshipiwaho kana u vhulawa zwi sa ralo ri ḓo vha ri khou wana mivhigo ya munna o fhisiwaho nga maḓi a u fhisa zwino ri khou tea u wana thandululo kha heḽi sa maafrika kha ri lwe na zwiito zwa u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe phalaphala fm ro ḓigeḓa na miss p kha phalaphala fm ya malo minete ndi bva kha ora ya vhumalo ndi phalaphala fm ya koporasi ya khasho ya ḽa afurika tshipembe ḽo kovhela muthetshele si ndi khou vha ṱanganedza kha tshiṅwe tshipiḓa tsha mbekamishumo ya ro ḓigeḓa no khou vha ṱanganedza ndi msp kha vha ri ndi thome ngo livhuwa mafhungo e ra ṱanganedza vha studio 5 a huna na nga iṅwe nḓila namusi ri khou vha ḓisela mbekanyamushumo ya tshipentshela ine yo lambedziwa nga vha top t kha vha ndi vha vhudze namusi muthetshelesi wa polapolo fm uri vha ḓo ḓiphina nga maanḓa ngauri a zwi nga gumi kha uri nṋe na vhone ri ambe ri ambe na vhayeni vhashu hu dovha hafhu ha vha na vhumvumvusi vhune ha vha hone kha vha ri ndi vha vhudze uri um koperasi ya khasho ḽa afrika tshipembe vho farana zwanḓa na vha sun city vha khou ri ḓisela ḓikiṱa ḽa u tou thoma ḽa zia khala mo e sun city ndi uri u tshi tou khona nga hafha u tshi tou ima nga hafha radio dzoṱhe dza fhano kha ḽa afrika tshipembe radio dzoṱhe dza sabc dzi khou amba nga ha zia khalam uri vhona zwo tea uri eh, nṋe na vhone mutshilisi wa parapara fm ri pfesese khwine uri na iḽi ḓikiṱa ḽi amba mini ngauri hu khou sumbedza u pfhi hedzi khasho dzoṱhe dza fhano kha ḽa afrika tshipembe dzine dza amba luambo lwa ḓamuni vha ḓovha vho ṱangana ningei hu khou ṱaniwa fesheni u ṱana luambo lwashu na u ḓiphina ṋamusi kha ino mbekanyamushumo ri ḓovha ro dzula na muhulwane manager radio uh, broadcasting eh, fhano kha sabc vhane vha vha vho lindi vhane vha vha vho lydia mtshali ra dovha hafhu ra dzula na mulambedzi wa ino mbekanyamushumo vhane vha vhori ndi vha vha top t vho semaḓuwa ra dovha hafhu ra dzula na general musca na ntate stana vhane ndi vhaṅwe vhaambi vhane vha ḓovha vha hone zwino khavhiri ndi vha vhudza uri kha vhaimbi vhoṱhe vhane vha ḓo vha vha hone hangei thi dzi ḓo vha dzi khou vhuya nga maanḓa vhaṅwe vha hone um ri khou amba nga vhathu vhane vha tonga vho lady smith black mambaza dr nothembi mukhwevhana vho ringo makhadzi king munada casper nyoves java mthandeni sk and tate stanane hone vha no ḓoni dza khasha dovha hafhu ra vha na qadisi maqina na lwandlonkulu khathihi na general the general musca vhane vha vha hone kha ino mbekanyamishumo mthetshelesi wa phalaphala fm ri ḓo vha ṋekedza tshifhinga

zwe vho Lydia vha vha tshi khou sumbedzisa zwone ndi zwa uri hezwi zwithu zwoṱhe vho zwi kona nga maanḓesa ngori ndo thoma ngo vhudzisa uri um dzo rengiwa dzoṱhe thikhithi ri tshi khou amba zwa zwino vha sumbedzisa zwa uri ngoho zwa vhukuma ndi zwithu zwine zwa vha uri ndi zwavhuḓi nga maanḓesa nahone vha khou livhiwa nga maanḓa thikhedzo ine vho i wana u bva kha vhone sa muthetshelesi nahone vho zwi koniswa nga maanḓesa ngori vha vha tshi khou shuma vho fhambana na zwiṅwe zwiṱitshi zwo yaho nga u fhambana ngauri ho vha hu si phalaphala fm fhedzi fhedzi na zwiṅwe zwiṱitshi vha ita na u sumbedzisa zwa uri mafhungo a uri um ndi khou vha vhudzisa uri vho vha vho zwi lindela na uri zwi nga itea nga u rali vha ri hei um wo vha mushumo muhulwanesa vha vha na mutsiko muhulwanesa ngauri hangei super bowl ndi fhethu huhulwane nga maanḓa hune um vha vha songo tou zwi lavhelela ngo tou ralo fhedzi vha vha na mutsiko muhulwane wo vhona uri vha vhone uri helinoni ḓikiṱa ḽi tshimbile zwavhuḓi now we're talking about sold out yes. um, what can our listeners expect um, and what is it that you guys are going to give to our listeners that is quite different from

a khou tshimbila nga nḓila ḓe ri tshi khou lavhelesana fhethu ha hone ngauri um hu na zwiṱeizhi zwivhili a ri hai ra ri khou lingedza nga nḓila dzoṱhe zwo ri ḓikiṱeli ḽi tiwe fhethu huthihi zwine zwa amba uri hu na pre party ine ya ḓo vha i khou itiwa fhethu huvhili fhedzi haningei nga ngomu sun city ho thoma hu vhidzwa upfhi shibini ha vhuvhili hu vhidzwa upfhi club nga ḽi tevhelaho ndi hafho hune vhathu vha ḓo vha vha tshi khou kona u ḓiwana vha tshi khou ya super bowl hone ha sumbedzisa zwa uri um hu na zwithu zwinzhi nga maanḓesa zwe vha zwi dzudzanya u fana na um khasho ya ṱhanganelano vhukati ha tshiṱitshi tsha liseli fm na thovhela fm hezwo muthetshelesi wa parapara fm zwine vhone vha ḓo fanela u zwi thetshelesa nda ndi khou mu vhudza uri a tshi angeke zwiṅwe zwiṱitshi a ambe uri navho vha thetshelese parapara fm um any final words um and i think mostly it's just to also just add a bit about if someone feels like oh my god i thought this was not interesting right now it's sold out and i'm interested

um, and all our other African language stations for the support that you guys have given us in selling out this event. Um, and we're really looking forward to putting together another event next year, bigger, better, grander, um, yeah, with everyone involved again. zviya vha tshigomba zwone mutshitshitshisi wa balabala fm ndi uri arali vhone vha songo wana thikiti yavho kha vhone vha to ḓi dzulela yani ngauri a zwi nga konadzei uri vhone vha dzhene nga ngomu zwi amba zwa uri kha vha lindele ṅwaha u ḓaho a sumbedzisa na zwa uri um u khou livhiwa nga maanḓesa thikedzo yo i wana u bva kha zwiṱitshi zwo yaho ngo fhambana nga maanḓesa kha vhone muthetshelisi wa phalaphala fm fumbili wa minete ndi bva kha hora ya vhuvhili musi ndi bva kha hora ya vhumalo ndi tshi fhamba zwa vhuvhili ri khou thoma ri u rengisa musi ri tshi tou vhuya fhedzi ri khou vhuya na muimbi washu wo thoma ane a vha general muska ri na nyambo khathihi na mvelelo dzo fhambananaho fhedzi zwine ra fana khazwo ndi zwa uri roṱhe ri ṱoḓa mbulungo i ṱhompheyaho kha vha fulufhele clientel kha u vha ṋea phoḽisi ya mbulungo i fareaho ine ya badela hu sa athu u fhela awara dza 24 kha vha rumele ipfi phalaphala kha nomboro dzi tevhelaho dza 37128 ndi ipfi phalaphala kha 37128 kha vha rumele zwino clientel life ndi tshiimiswa tshi re na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo ndi tshiimiswa tsha vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama vha tshiofisi hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho

festival over 2013 u swika zwino vho takadzwa nga zwifhio rele mbakadza ya 2018 ṱoḓa corona ile makhadzi a dzhena staging a re tla tlhang ka dipupi tsa tsena mo jaebele tsa madza bibi na pampas yo ne rwale ya tla kaza ndando
ri ḓo ṱangana nga dzi 13 september 13 september hashtag a huna u sala ro ḓigeḓa ro ḓigeḓa na miss p kha phalaphala fm fumbilimbili wa minete ndi bva kha vhora ya vhumalo ndi phalaphala fm ya koperasi ya khasho ya la afrika tshipembe mbekanyamishumo ndi ro ḓigeḓa ye vha i ḓiseliwa ṋamusi yo lambedzwa nga vha top t ṋamusi ri khou vha ḓisela mbekanyamushumo ya tshipentshele na khou tou lavhelesa zia calamo e sun city zwa zwino ndo ndo no ima na the general general musca um ndi khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya roḓigeḓe ya um
ni pfuxerile ka hinkwavo ka vona um vayingiseri va radio ya hina phalaphala f m um ni tsake ngopfu ku tikuma ni ri kona laha namuntlha

Zwine nda ndo muvhudzisa zwone mutshilisi wa Phalaphala FM ndi uri zwi khou tshimbila hani sa izwi o ṱutshelwa nga minidzhere wawe ane avha uri o ri sia zwi sina na maḓuvha mangana o fhiraho. U sumbedzisa zwa uri zwi khou konḓa nga maanḓa ngauri hoyu muthu ndi muthu we a tshila nae lwa tshifhinga tshilapfhu nga maanḓa. A ri musi ri tshi tshimbila ri tshiya fhethu ho yaho nga u fhambana ra tshi ḓivha ri khou tshimbila nae a ri no sumbedza uri zwi khou konḓa na kha vhatshini vhawe nga maanḓesa ngori ndi muthu ane avha uri o tshila tshifhinga tshilapfhu nga maanḓa nae. A ri ahuna na nga iṅwe nḓila mafhelo a vhege yeneya vha kho yo muvhulunga hangei ha

Uri tshenzhemo vha ri tshenzhemo ye ye havhaḽani minidzhere vho vha vha nayo ndi tshenzhemo khulwane nga maanḓa vho sumbedzisa uri vha vha na vhushaka vhuhulwanesa ngauri vho shuma na munna wa vhaṋe vho Dan Tshanḓa na musi hu tshi thomiwa tshigwada tsha Dalom Kids vha vha hone hanefho zwino vhari vha tshi ḓa nga ngeno ḓo u shuma na vho zwo vha zwithu zwa nṱhesa nga maanḓa vha ita no sumbedzisa mafhungo a uri vho vha vhushaka ha vhuḓi nga maanḓa

vha sumbedza zwori vho shuma na vho peter tinet um vhari vha tshi khou shuma navho zwe vha pfha zwone ndi zwe vha vha tshi khou imba zwone vhara vha ri tshivenḓa tshi a vha konḓela nga maanḓa no nkhumbela vho to nkhumbela zwavhuḓi uri ni songo vhuya na amba tshivenḓa ngauri a thi tshi pfhi zwavhuḓi now ri nga lavhelela mini kha uh, your performance on the 28th of June 2025 eh a zia khala mo mi tive kuri vatsonga na vavenda hi hi hey a swi vona

vha mutshangana tshangana tsha u bva bushbuckridge vha ri matshangana na vhatsonga a si vhathu vhathihi vha ri vhatsonga ndi vhane vha vhagiyani vhone vha bva bushbuckridge hune na kuambarele kone vha ra kufani zwino vha ri ndi tshi gonya ngei luvhanḓeni ndi khou yo sumbedza vhathu uri um matshangana vha tshinisa hani ri vha sumbedze na mvelele vha ri hai msp na ini ndi ḓo ni gonyisa ngori na musi ndi khou ṱoḓa uri ni gude nyana zwiṱukuṱuku hafhanoni uri um zwi itiswa hani hezwi zwithu um ri ri khou ri khou ṱoḓa u vhona performance yavho namusi ya um mi ta vona kutsongo um hi kombekisa ku ri hina um ntumbuluko wa hina hi cinisa ku yini makhwaya hi hi mhaka ku um eminkarhini ya ku tala ma swi tiva hina hi vitiwa machangani vatsonga

okay zwi amba zwori uri ri kone u vhona zwinzhi vhathetshelesi vha ḓo zwi vhona sun city leswi va nga ta swi vona sun city swi ta va swi karhata ngopfu okay ni ta va ni ri na vacini va mina hinkwavo so zwi amba uri na nṋe ndo dzhena kha vhatshini so ndi ḓe ndo ambara mini Eh, ni ta ta na uniform ya n'wina okay danko um thetshelesi wa phalaphala fm ndi khou vhona zwo tea uri ndi tou dzhia muthetshelesi muthihi fhedzi um vha vhambe vho na, na dr general muska kha 086 002503 086 002503 zwino ri khou tou ri wo tou ṱavhanya u thoma u founa vhanambe vha ambe naye phalaphala ḽo kovhela ndi madekwana phalaphala a a i ti khou pfa muthu hafha ndi khou fhira 086 002503 ḽo kovhela ndanduna ah uri ni na ndi uri ndi nga vhusa ni ngeo khe vha vho dr general muska ya mani hei ya hei nyimbo dzavho mani hei ne eh, hei dziko eh, dziko ri takadza nga maanḓa mani vha kona vho muthu hei na nṋe nda ndi khou tou tama ndi khou tou vha vhona live mani hei
ndo livhuwa nga maanḓa vho ṋekekwani kha vha madekwana vho ḓithere
zwino iṅwe mbudziso khei mani hai vhone koko nda ndi kho tori vhone vha to amba navho ri ḓo dovha ra vha vhidza kha ino mbekanyamushumo vhone vha to vha vhudzisa dzimbudziso there nda Ah, ndi khou livhuwa nga maanḓa mthetshelesi wa phalaphala fm kha vha ri eh, ri livhuwe nga u tou rali um dr general muska eh, vhathu vha tshi vha buka bookings vha wanala gai Eh, sweswinyana eh, loko va buka va nga fonela mina straight hi mhaka ku we still have to fix something

ka sisuthu na ntate stana tshivhiso phalaphala fm fhedzi ntate stana sa thuḓa ri na mulambedzi wa ino mbekanyamushumo vhane vha vha vho sema ḓuwo bva ha top t ri tshi vhuya ri vhuya na vho ro thoma ra fhira nga hafha arali vha tshi elekanywa nga vha swikelele u badela muimeleli wa zwa milayo kha vha elekanye hafhu clientele legal yo ita uri vha kone u ḓiwanela muimeleli wa zwa milayo a fareaho ro lindela u vha thusa kha vha rumele ipfi phalaphala kha 32281 ndi ipfi phalaphala kha 32281 ri ḓo vha founela murahu clientele general ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ine i sa vhe na ndindakhombo ya vhutshilo ndi vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama vha tshiofisi vha ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho
ngweṋa dza dzhango ḽa afurika banyana banyana na dziṅwe thimu dza lushaka dza mashango a fumi nthihi dzo lugela u lwela vhugweṋa ha wafcon 2024 uri hu kone u vhonala uri dziqueens dza dzhango ḽa afurika ndi vhonnyi hu na afurika ḽa ṱaṱisa nahone afurika tshipembe ndi ḽone muṱanganyi kha vha ḓiphiṋe nga women africa cup of nations morocco 2024 u thoma nga ḽa ṱhanu u swika kha ḽa fumbili rathi fulwana 2025 nga u streamer kha sabc plus sabc 1 na kha sabc 2 vha nga i wana na kha sabc sport kha dtt channel 4 na kha zwiṱitshi zwoṱhe zwa radio zwa sabc vha ḓiselwa zwoṱhe nga u ḓihudza nga sabc sport

ro ḓi geḓa ro ḓi geḓa na miss p kha phalaphala fm veo minete ndi livha kha ora ya vhuṱahe heya fhano wa ḓifha man mutshilidzi wa phalaphala fm vha tshi vho thetsheleza mbekanyamushumo ya roḓigeḓa re live kha facebook na kha youtube we vha ṱoḓa phalaphala fm ri nanwi misi yoṱhe namusi ro ita mbekanyamushumo ya tshipentshela ine ya khou tou lavhelesesa nga maanḓa ḓikiṱa ḽihulwane ḽe ḽa khou itiwa nga vha koporasi ya khasho ya ḽa afrika tshipembe vho ṱangana na vha sun city ino vhidzwa pfi zia khala mo sun city hei mbekanyamishumo yashu ya roḓigeḓa i ḓo vha ḓisela zwoṱhe zwine zwa ḓo vha zwi khou itea u bva kha fesheni u bva kha zwoṱhe zwine zwa ḓo vha zwi khou itea na hanevha vhaimbi vho zwi vhona zwa general musika vha vha tshi khou ita afha ri khou vha ḓisela zwone kha mbekanyamishumo ya tshipentshela ine uri zwi konadzee ro lambedziwa nga vha top t ndi vho semaḓuwa vho maḓuwa ndi khou vha ṱanganedza kha mbekanyamishumo ya roḓigeḓa ḽo kovhela msp na vhathetshelesi vha phalaphala fm vho maḓuvha a si u thoma ri tshi vhone vhone vha khou lambedza mbekanyamushumo dza phalaphala fm arali zwa zwi sa shumi vha sa ḓo vhuya kha ri ḓo lavhelesa uri ndi ngani vha tshi vhona zwo tea uri sa ramabindu vha dzhie tsheo yo lambedza na u tikedza dzimbekanyamushumo dza phalaphala fm Eh Miss P ndi nga amba uri nḓila ya uri ri kone u wina kana ri kone u rengisa ndi musi ro ya vhathuni. a hu na uri vha rengise kana vha rengeliwe arali vha si khou ya vha rengisa nga u lambedza ra sedza heḽi ḓikiṱa ndi ḓikiṱa ḽa music zwino nga tsha afrika musi ro kwata ri a imba musi ro takala ri a imba zwino ro wana zwi zwa ndeme uri musi ri vha top t vhane ra ḓivhelwa zwa dzi thaile na mabavu ri dovhe hafhu ri lambedze ḽino ḓikiṱa uri ri kone u dovha hafhu ri yo imba ri tshi ḓivha uri hu na thaili ri yo imba ri tshi ḓivha uri hu na mabavu ngauri arali zwa sa tou ralo a zwi nga ḓo tshimbila zwone msp kha vhana vha ri vulele muṋanga uri dzhene nga ngomu ha top t zwa zwino ri tshi khou amba um hu na zwifanyiso zwine zwa khou sumbedziwa hafhalani nga ngomu vhengeleni ḽa top t kha vha ḓo ri ṱalutshedza uri nga ngomu shoponi ḽa top t ri wana mini na mini Eh, top t ri rengisa dzi thaili thaili dzine ra dzi rengisa ndi thaili dzo funzeaho ndi thaili dza quality ndi thaili dzine musi arali vho dzi renga muḓini wavho vha nga dzula vha khou ṅwethuwa ra dovha hafhu ra rengisa mabavu ane misp arali a tshi khou tamba nga ngomu ndi a muvhudza uri a nga fhedza o ara ngauri u ḓo pfha bavu ḽi tshi khou tou ḓifhelela lune uri a bve zwi ḓo konḓa ra rengisa dzi shawara ra rengisa dzi pvc ra dovha hafhu ra rengisa na pennde ngauri a ri tsha ṱoḓo vhona um nnḓu dza mivhala ya khakhi ri khou ṱoḓo vhona nnḓu dzine dza vha na mivhala u sumbedza uri nga ngoho ri khou tshimbila na tshifhinga misp muṅwe o no khou thetshelesa uri zwino ndi to ri ndo bubela top t matshelo kha ri ḓo lavhelesa uri top t ḽi wanala gai um ri na top t dzi re tshitandani ra dovha hafhu ra vha na top t thoenḓou ra vha na top t tshilamba ra vha na top t giyani ra vha na top t musina ra vha na top t malamulele ri kha ḓi vha na top t nnzhi ngauri top t na mavhengele a 96 zwi amba uri uri vhone vha kone uri wana ndi musi vho dzhena kha ww top t co za musi vho ita hezwo vha ḓo kona u wana shopo ḽi re tsini na vhone ngauri huṅwe na huṅwe hu re na vhathu misp hu na top t eh nditshilisi wa phalaphala fm ri tshi khou vhona zwo rali ndi khou tenda pfhufhela uri vha khou zwi vhona fho kha skrini vhengele ḽa top t na dzi talsi na zwiṅwe zwithu zwinzhi zwo yaho ngo fhambana kha ri ḓo lavhelesa kurengele hanefhala ndi a ḓi kona vho uri zwezwi tshi ṱokofela tsho ntambela ndi ḓi ri nga zwiṱuku nga zwiṱuku haningei top t um eh, misp zwo tendeliwa ri na akhaunthu ine ra vhidzwa ndi deposit data ine vha ḓa vha vhulunga uri vha kone u ḓa vha dzhie musi vho no fhedza top t ndi vhengele ḽa muthu muṅwe na muṅwe ḽi sedza vhathu vhoṱhe kana vha khou tou hola gavhelo ḽeḽiḽa kana ndi ḽa vhana kana ndi ifhio zwi a tenda muṱani wa top t uri vha ḓe vha renge ngauri vhengelero ḽi itela vhone a ro ngo ḽi itela riṋe ro ita uri miḓi yavho i nake ngauri tshipikwa tshashu tshihulwane ndi tsha uri muthu muṅwe na muṅwe o fanelwa nga zwithu zwavhuḓi msp kha musi ri tshi khou tou lavhelesa fhethu vhupo um ḽi khou vhonala gai musi ri fhaḽa ṱhianḓou ndi tsini na mini um eh, ṱhoanḓou ndi musi ri kha gondo ḽihulwane ḽe ḽine ḽa khou ri isa thavhani hangeni moloni eh, kha tshanḓa tsha uḽa musi ri khou livha hone musi ri tshi vho vhuya zwi amba ḓo vha kha tshanḓa tsha monde vha ḓo ri vhona ngauri mivhala yashu mispi a i koni u dzumbama rine a ri koni u funga ḓenzhe ra ḽi tiba ndi ngazwo na mivhala yashu vha ḓo i vhona hune ra vha hone zwi a vhonala uri top t i hone ngauri ro ḓa uri vha vhe na miṱa yavhuḓi vha vhe na haya yavhuḓi misp kha ri ḓo lavhelesa zwingopo zwine vhatama vha thetshelesi vha tshi zwi ḓivha nga top t zwine vha tea u zwi ḓivha nga ha top t ndi zwa uri top t ndi vhengele ḽa vhathu sa zwe nda ambisa zwone a ḽo ngo itelwa vho maḓuwa ḽo itelwa vhone zwino vha songo ofha u dzhena ha top t vha renga ngauri hu na vhane vha ri vha tshi swika vhengeleni tshiṅwe tshifhinga vha ri ah, nga ri hezwi ndi zwa miss p hezwi ndi zwa vhangwele nga u ralo nga u ralo fhedziha ha kha vha zwi ḓivha uri top t yo itelwa vhone ndi ngazwo i tshi wanala tsini na vhone top t vha i sedza zwavhuḓi i wanala tsini na fhethu hune ha vha uri hu na taxi rank kana hu na mabazi ngauri ri ya zwi ḓivha uri vhaṅwe vharengi vhashu vha shumisa zwiendedzi zwa nnyi na nnyi uri vha kone u ri swikelela msp kha ri ḓo lavhelesa hune sa murengi nda nga wana hone mitengo ya zwibveledzwa zwine vhone vha vha nazwo eh arali mbudziso yawe nda ipfa zwavhuḓi msp u ḓo wana uri arali a dzhena kha ww toptco.za mhm. u ḓo wana uri mitengo yashu i nga nḓilaḓe mhm. ngauri mitengo yashu ri i tshentsha nga tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe ndi dzula ndi khou welela hafha kha phalaphala fm ndi tshi amba uri bukuṱa zwino ḽi ngomu na zwino ri khou amba misp ri na clearance sale ine ya vha ngomu ine zwibveledzwa zwashu kana zwirengiswa zwashu zwo tsa u swika nga kha 50 percent zwi amba uri vha vha khou renga nga price ya vhukati ine ya tou vha fhasi-fhasi lwa tshoṱhe lune vha swika muṱani wa Topty Tiles vha ḓo kumba. Ndi ḓi dzula u amba uri vha songo ḓa nga saga, kha vha ḓe nga dzibaki na maṱiraka ngauri nga saga tile a dzi kumbei msp. Nda ndi khou ṱoḓesa nga maanḓa mafhungo a bukuṱa zwino vho no amba nga mafhungo a bukuṱa ndi hone ri tshi ḓo ṱavhanya ra gidima vho maḓiwa ri khou livhuwa nga maanḓesa ri khou livhuwa na uri eh, mbekanyamushumo yashu i khou ḓa vhege ḓaho ya Ruḓigeda ine ḓo vha i khou sumbedza vhathu zwine zwa ḓo vha zwi tshi khou itea hangei Sun City nahone ri khou lavhelela u vha vhona vha hone hangei Sun City Eh Miss P ndi ḓo vha ndi hone fhedzi thi nga vhi hone ndo ḓa ndi songo fara tshithu ngauri nṋe ndi ḓivhiwa sa Mister Porcelain ndi ḓo ḓa ndo fara porcelain yanga ndi ḓo ḓa ndo fara pennde hezwi vhathu vha khou dentsa ri ḓo ḓi tavha uri tshi vha sumbedza poseleini vhathu vhaṅwe vha khou dentsa ri ḓo ḓi tavha uri tshi vha pendanyana uri
no ri thi vho amba uri ri songo tou tshina ra hangwa uri ri kha ḓi tea u thaila ra dovha ra hangwa uri khou tea u penda ndi zwa ndeme nga maanḓa ngauri uri u tshine u fanela u vha wo thoma wa ṱamba shawarani mis a thi ri na ene a tshi swika fhano o thoma ṱamba zwino bavu ḽi hone hange a top t tile khaye vhathu kha vha ye vha kumbe nga dzibaki na maṱiraka ri khou livhuwa nga maanḓesa vho maḓuvha vha ḓovha na matekwana avhuḓi ho livhuwa nṋe msp na vhathetshelesi vha phalaphala fm khezwo mthetshelesi wa phalaphala fm ndi vho sam maḓuvha bva ha top t um eh, ndi khou tenda u pfha uri vha khou zwi vhona zwifanyiso hafho kha um thelevishini yavho hune vha khou ṱela hone ino mbekanyamishumo zwa zwino kha vha ri thomeri yo rengisa musi ri tshi vhuya fhedzi u hone ntate stana

2014 u swika zwino vho takadzwa nga zwifhio role ya ntakadzesa ndi ya 2018 sathi ḓa corona heileyo makhadzi a dzhena stagini a ni tla tshithanga tshipfupi tla tshina mudzhaivile tsha maḓi dza bibi na pambas ndi yone role ya takadza nda handoni
ri ḓo ṱangana nga dzi 13 september 13 september hashtag a huna u sala
ro ḓigeḓa ro ḓigeḓa na miss p kha phalaphala fm koporasi ya khasho ya ḽa afrika tshipembe kha ri tende uri ndi vhathu vhane vha vhori vha ya vha funa vhone sa vhathetshelesi vha phalaphala fm ngauri u tou bva zia khalamo esun city a huna nga iṅwe nḓila nḓila dzi livha ngei royal heritage festival nga ḽa vhufumiraru nga, ṅwa, nga ṅwedzi wa september ṅwa gidi mbili fumbili ṱhanu zwa zwino ro no ima na ntate stana ndi madekwana ntate stana

Yeah, most definitely. but wa utlwisisa na o ya Basotho ba apara dikobo. Yeah, ke a utlwisisa hana je. Ene ke re ke dithabeng man.
Hey. Hey wa ba ta ihle ke tlo ya ka kobo ya ka e felletseng sa. Zwe ba komba zone mtshitshisi wa Bada Bada FM ndi sumbedza zori zwine ra nga lavhelela zone ndi mulilo kha performance yawe nga nga ḽa vhufumbili malo zia khala mo sun city a sumbedza zwo ri ḓo vha khou ḓisa mulilo muhulusa nga maanḓa ri ḓo ṱambara na nguvho yawe eh, ya vhasuthu ngauri

no pun intended kha ri wa holofela ndikezo ndi tshilidzo apano pano fm ndikho livhonga maanḓa vhone vho vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo yo tshimbila nga u to rali ro lambedziwa nga vha top t um nṋe ndi tshi to sudzuluwa hafha fhedzi u khou takutshedza stata stana u bva hafho re mafhungoni a wara ya vhuṱahe ha tevhela mbekanyamushumo ine vha khou ḓiselwa nga huli ya ri a dzedzo bva kha misp na mveledzi t na chitha gong kavhe madekwana vhuḓi a